Men ýeke aýtdym, meň şaýadym ýok, men mobaýl bilen aýtdym, men gorkuzjak bolup aýtdym, ýa men palan edip aýtdym, men şuhydan aýtdym, men başga zat diýdim, men talak diýemok, men oňa meňzeş bir kelime aýtdym we palany aýtdym. Hudaýyň Kalamy ýörüň men. Mu'min, musulman adam, ine şuňa diýerler meseläni bilmek. Aýtjak bolýanym, eý musulmanlar! Wagtyky ara açylmaly bolýa, hop zindigide-de bolmaly zat, äriň wezipesi gelmeli, ulamalardan soramaly. Men zenanam menen aýryşjak, men nähili talak bermeli? Hudaý maňa nämirli ýol aýdypdyr diýmeli. Resulullajan maňa näme ýol aýdypdyr, men aýryşjak diýmeli. Halys ýoly Kurany Kerimde baky şoň ýoly. At-talaku marratan fe imsakun bi ma'ruf ew tesrihun bi ihsan. Allaň kalamy şi. Talagyň ýoluny aýdyp berýär ki. Şuňa diýeli din meselesini bilmek. Fakat dehri tewrenip nikah meselesinden habarsyz bolmaly. Talak meselesinden habarsyz bolmaly. O hamda, Indi näme diýýä? Indi ahun molla myrajaat etýä. Ýa-da Men bu zat bilen işim ýok diýýä. Bäş dagyga ön çekmän diýip gelip, Hudaý näme diýýä şu barada diýip soramaýýa. Äriň wezipesi bilmek. Lazym boýnuna. Ýaňky okaýan aýat iki ýüz otuzlanjy aýadyň. Hut Allaň kalamy iki ýüz otuz birlenji aýady Hudaý näme diýýä?

Fe enzelallahu taala, Ve la tettehidu ayatillahi huzuwa. Fe elzemehu Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem et-talaka, keza fi'd-durril menthur. Rasulullah janyň zamanynda bir adam zenanasyna talak diýipdir şuhy edip. O hem Rasulullah janyň ýanyna gelipdir, Men şuhy edip aýtdym diýipdir. Gülüşjek bolup aýtdym diýipdir. Rasulullah jan durupdyr, şuňa näme höküm etmeli? Hudaý aýa diýiberipdir, Ve la tettehidu ayatillahi huzuwa, talak şuhy edilmeli zat däl diýip. Rasulullah jan boýnuna lazym etipdir, talak düşýär. Hudaý höküm etdi diýipdir.

Şu ümmatyň iň dereňi kim? Ibn Abbas, Resulullah janyň şägirdi. Şoň ýanyna bir adam gelipdir. Men zenanamy müň talak diýdim, näme diýýäň diýipdir. Üçüsi bilen saňa haram bolýar diýipdir. Emma galanyny Hudaýyň dinini masgara etdiň, Hudaý Tagalaň barabarynda günäkär bolduň diýipdir. Näme diýip üçden kän aýtýaň diýipdir. Hudaý Tagala ýol goýmadym diýipdir. Bir däneden başlamaly dälmi diýipdir. Talagyň özüniň ury ýokmy diýipdir. Ittehazte âyâtillâhi huzuwa, Dört, bäş, alty, ýa kän, ýa ýer göň, ýa bir zat diýseň, Hudaýyň dinine masgara etmek boldy diýipdir. Ittehazte âyâtillâhi huzuwa, Din meselesini bilmek diýýärler şuňa. Resulullah jan aýdypdyr, Awwal bardaň din meselesini öwrediň diýipdir. Ine, din meseleleri şular. We bijire boljak bolsa, bir topar adam gulak asyn. Bilensiryp, bilensiryp we hususy ýaşuly syryp. Bijil bolsa kän zendigili, mutalaşy bolar. Bu zatlar aýtmaly däl. Allaň hökmi aýdylmaly däl. Eý mu'min, eý musulman, eý ýaşuly, eý bilimsireýän, sen aýt Allaň hökmini basymrak onda oglançyklarymyza düşündirmeli diý. Sen aýt jowanlara öýlenmäkä düşündirmeli diý. Sen aýt eger muň bilen Hudaý haram diýen bolsa, talakdan soňram ýene ýaşalsa öýüň berekedi bolmaz diý. Sen aýt talakdan soňram öwlat galsa bagyşlaň welede zina bolar diý. Musulman ahym sen ýaşuly, ol okuan adam, saç sakgaly agaran, Bu zatlar böli onda kän zindigi ile mutalaşy bolara diýip gaýtam o ýoldan barýa la howla we la kuwwete illa billah sen aýt eý Allaň hökmümi şi kökez Kurany kerimden diýip açyp säpe säpe öňde goýsunla hä Allaň hökmümi bi baýa ýöremeli bolar diýip Allaň hökmümi diýip oglan uşagymyza düşündirmeli muny diýip öýlenmäkä öwretmeli diýip öwre öýlenende öwretmeli diýip sen aýt muň ýolun näme basymrak halka düşündirmäge Kurany kerim ikilenji parada Sure-i Bakarada iki ýüz otuzlanjy aýada Açyk açyk Alla aýdypdyr. Basyr gürrüň ýok ki, sen aýt bäman bahymrak ýetirmeli. Sen ýaşuly muny aýt, eger oň menen na ýene ýaşasana öýüň berekedi bolmazdy. Sen aýt oň menen ewlat galsa biderek bolardy. Sen aýt kyýamat meselesi agyr bolardy. Bilimsirýän adamyň a ýoly şi, ýaşuly boljak adamyň a ýoly şi. Hudaýyň hökmüne garşy kömekleşmelik. Ine din meselesini bilmek şe. Güne sual, güne sual, güne sual gelýär şu meselede. Näme diýip talak bermäkä sual gelmeýär. Ahunjan meň ýoluň näme? Hudaý näme diýýär diý. Huzury gel Allah Taalaň aýadyny köke deýli. Resulullahyň senetli gürrüňlerini köke deýli. Iniň şihili ýol bilen açylyşyp bilýäň, ady-da talak şonda. Emma haçan düşündin soňram soraýar. Bir iki meselesini aýdaýyn. Bir wagtda Hudaýyň hökmi şyla. Oňam bir topar adamlara özi was-wasa. Hiç talak diýen akdem, enanasyny kowjek kädem kowan akdem. Ýöne öz içinden was-wasa zor şony diýýän ýaly. Diýdim Kadyýa, Heý, agzyna geläýjek ýanak, aý, şu gellimikaň zol narahat. Hiç narahat bolup ýörmesin. Was-wasa bilen, şek bilen talak mutlaka düşmeýär. Arkaýyn bol. Badaýyga, sanaýyga, fykaha näsiň hökmüşe. Was-wasa bolup ýörme. Aýdaňak dämi? Aýdarsyňmy Kadyýaň, ýüregiňe düşüp barýar, diliňe geläýjek ýanak, gellimika diýýäň, oň bilen fikriň rahat bolsun. Şeýtan ýüregiňi oklap oturandyr. Ýene biri ýene birje meselesini aýdýan oňson gürrüňine girdik. Zenanasyna aýdypdyr, Talagyňy bererin-ha seň diýipdir. Günde-de aýdypdyr. Myň menen-de talak düşmeýär. Bererin-ha, bererin-ha, heý bererin-ha talagyňy diýip gezipdir, oň menen talak-da düşmeýär. Be her hal, men muň gürrüňine kän girmäýin. Resulalla jan aýdypdyr, Äwwel bardagyň din meselesini öwrediň diýipdir. Näforum daşyny arassalamaly, näforum içiňi arassalamaly, näforum är-heleýlik meseleler ýöriýmeli, näforum Hudaýtagalaň azamatynyň beraberinde meseleler ýöriýmeli. Nähili hemsaýa bilen öz araňdaky meseleler ýöreýmeli? Ene-ata är-heleýiň arasynda, bir adam aýrylanda bölmeli meseleler nähili ýöreýmeli? Şuňa diýerli din meseleleri. Din, Allaň hökümleri. Hudaýyň hökümleri. Mu'min musulman adam. Eý, musulman! Ýeke özüňde ýeriň ýüzünde musulman bolup galsaň, Allaň hökmüni et, gönenirsiň, bereketde ýaşarsyň, izzetde ýaşarsyň. Döwrüňi gözläp-de, soňram Hudaýa ýeke sataşjagymyzy ýadymyzdan çykaraýmaýly.